सचू जी नमस्कार नमस्ते सर तो आज जे छै मिथिलामे तऽ ओना तऽ बहुत सब चीज छै मौसम छै बहुत कनि मौसम मौसम गड़बड़ भऽ रहल है लेकिन पॉलिटिकल माहौल सेहो गरमाइल है जी आ काल्हि हमरा लगैए कि संत बागेश्वर बाबा आयल रहथि हम्म, हम्म। तऽ मुजफ्फरपुर आयल रहथि तऽ फेर अहाँके आन्ध्रा ठाड़ीमे आयल रहथि काल्हि आ एकदम जोरदार प्रवचन देलखिन लेकिन ओ प्रवचन राजनीतिक रहै जी बिल्कुल हमरा लगैए कि धर्म पर बहुत हम नहि देखलियै वेद वेदांत पर तऽ कोनो गप नहि रहै धर्मे पर गप रहै राजनीति पर गप रहै तऽ ई सब संत जे आबै छै तऽ राजनीति पर एतबा पॉलिटिकल बयानबाजी नेता जकाँ करै छै अहाँ एकरा कोन रूपमे देखै छी एकरा अखन चुनावक समय छै आबऽ वाला समय में किछु महीना में जे छै से बिहार में चुनाव होने जा रहल छै आ लोक कतौ ने कतौ एकरा और से जोड़ के देखे छै जे चुनाव जेना बागेश्वरी बाबा के बात कहलिए अपने तऽ हमरा ठारी आयल रहे तऽ एकटा निजी कार्यक्रम रहे उपनयन रहे लेकिन ई सार्वजनिक लोक छथिन तऽ ई कार्यक्रम जे हुनकर निजी नहि रहिके पूरा सार्वजनिके भेलै आ तकर बाद फेर मुजफ्फरपुर अबै छथिन आ मुजफ्फरपुरमे जतेक बात कहै छथिन अ, बाबा बागेश्वर तऽ ओ सभटा बात जे छै से राजनीतिक बात छै ओ ऑपरेशन सिंदूर पर बात करै छथिन ओ अम, जाति जनगणना पर बात करै छथिन ओ हिन्दू राष्ट्र पर बात करै छथिन ओहिमे धर्म कतहु नहि छै ओहिमे जे छै से कोन भागवत गीता करै लए आयल रहथिन कि रामायण पाठ करैके आयल रहथिन नहि ओहिमे रामायणक सन्देश छै नहि गीताके सन्देश छै ओहिमे विशुद्ध जे छै से पोलिटिकल बात सब छै तऽ आइ काल्हि से चूँकि देख रहल छियै लगातार खाली बागेश्वर बाबाके नहि बाँकियो जे संत सब आबै छथि ओ सब पॉलिटिकल चर्चा कऽ के सुर्खी सुर्खीमे आबै लए चाहै छै तऽ एहन तऽ नहि कि एकटा कोनो ई सोचल समझल छै कि भाय अहाँ हिन्दू राष्ट्र हिन्दू राष्ट्र कहू या अ, जे छै कोनो एहन गप कऽ दियौ जेकरा से आब जेना संत कोनो संत जो जाति जनगणना पर बाजऽ लागे है जी कि ध- जाति से बड़ा धर्म जी तऽ ठीक छै ऑपरेशन से दूर तऽ राष्ट्रवाद के गप छै राष्ट्रवादी तऽ सबके हेबाक चाही सब आदमी के अपन सेना के शौर्य के सलाम करबाक चाही पूरा देश हर देशवासी के गर्व छै ई बात पर लेकिन ई संत सब आबि के जे लगातार ऐसे मा- समाज पर की माहौल समाज पर की असर पड़े छै एकर समाज पर बहुत खराब असर पड़े छै आ अ, जे धरती पर ओ आयल छथि बाबा बागेश्वर ओहि धरती के अ, शंकराचार्य छथिन स्वामी निश्चलानंद जी तऽ हुनका बारेमे देखबै जे ओ कतेक बेर एहन भेलै भेलैए जे हुनकर दरबार लागल छै ओतऽ मुस्लिम कोइ आबि गेलैए तऽ ओ ओहिने पूरा उदारताके सङ्ग ओकरा जे छै से गला लगबै छथिन तऽ ई सन्तके तऽ ओ जे होइ छै से जे अपना सबके जे परम्परा रहलै ओ सन्त हिन्दू समाजके लेल नहि होइ छै तऽ मानव समाज के उत्थानक बात करै छै ओहिमे हिन्दू मुसलमान सब अबै छै लेकिन जहन संत खाली हिन्दू के बात करऽ लगे तऽ एकटा दुर्भाग्यपूर्ण बात हमरा लगैया आ सेहो पॉलिटिकल गप आ सहयोग सेहो पोलिटिकल के बिल्कुल तो ई ई राजनीति ई संत और राजनीति के अलावा अ, हमरा लगैए कि अ, जे छै मिथिला पॉलिटिकली बहुत रिचार्ज भऽ रहल है आ सब पार्टी अपन अपन हिसाब से अथी कऽ रहल है अहाँके अखबार समझिया मिथिला की कह रहल है एखन पॉलिटिकल अवेयरनेस लए लोग में
हमसब जे छै से एखन एकटा स्टोरी जे छै से हर आगू छापि रहल छी विधानसभा वाइज आ ई क्रम हमर सबक एखन चलैत रहल जेना जेना चुनाव नजदीक एतै ओहिपर मे हम जे छै से हमसब विस्तृत कवरेज सब जे छै से अच्छा मतलब हर विधानसभा के विश्लेषण अहाँ सब कह रहल छी कि एखन जे एखन जे विधायक छथि ओ केहन काज केला जे अगला चुनाव में की असर पड़ते जनता की सोचे छे उनके बारे में ई सब बहुत बढ़िया ठीक है सचिव जी अहाँ समय दिलहुँ बहुत बहुत धन्यवाद